Oňat gül ýaly geldik problema çykmady ýolda yzda soraw yzak etdiler birinji gezek gelýäňizmi işe gelýäňizmi diýip we şeýdip geçip gaýtdyk e, şular barada birazjyk bilgi bereýin diýdim oňat gül ýaly geldik indi bärde azajygam bolsa tejribe gazandyk ýene etdik ondan soň video çekeýin diýdim başda Gelşime video çekmedim. İlki baranymyzda e, Warşawa baranymyzda aeroporta bardyk, soňra gidýärdik. Aeroportdan soň oglanlar bilen aýlanmana çykdyk ýola. Ýa bärik Ukrainadan gelen gatykan adam bar. Hatda kampa çenli zyýarata gitdik. Türkmenistana bir uçar ugradyldy. Şolary görmäne gitdik. Oglanlary görelidik. E, işler barada aýtsak, e, aňsadra işden köpüsi indi öňki ýaly ýok diýen ýaly. Ukrainadan gelen bir giden aýal maşgalalar bar. Erkekler äken geçirenoklar. Ýöne türkmenler ýa-da Ukrainaň watandaşy bolmaýan kişiler Ukrainadan geçen erkekler bar. Ýöne aýal maşgalalar gylawny gelenler. Olaram meselem aýdaly 2 million kişi e, Bu Polşa gelen bolsa, şoň bir ýarym milliona töwere Germaniýa gidendir. Çünki anons berip durlar. Şolar Germaniýa gitjekler. Şu sagatlarda adyňy ýazdyryn diýip, awtobusy alyp gidip otyrlar özleri muduna. Şeýdip köpüsi Germaniýa geçjek. Ýöne bärde-de galýanlar bar. Esasy aýal maşgala bolansoň, aňsat işçiler olary göni ýerleşdirýärler. Olara-da galmak üçin rugsat çykdy. Türkmenlere-de Şu wagt içerde, bärde, Polşada gezip ýören ýa-da Ýewropaň eýlek döwletlerine gidip ýören türkmenler hem gaty kän. Olara däder problema çykaryp duranok, hiç bir ýerde polisiýa barlap kontrol edip duranok. Men häzir gelen şäherim e, kiçiräk bir şäher, bärde hiç hil kontrol ýok. Ýöne e, Istanbul ýaly uly şäherlerden köpçülik adamyň kän bolýan şäherlerden gelseňiz birazjyk içiňizi gysyp biler. Başda bir hepde ýaly, bir ýarym hepde ýaly öwrenişiň üçin içiň gysýar. we bilen öz dilini bilmämsoňuz ýene näme diýenine kän düşünip bolanok orça gürleşseňiz iş ýerde orça gürleşýärler esasy glam ukrainler bolansoň Olar bilen bir şekile düşünişip bolýa ýöne olaram iňlisçe bilenok kän ukrainler ýa orsça bilmeli ýa-da el hereketi düşünişip bolýa aňyrdan geljekler üçin şu wagtky maslahatym bärde aňsat iş ýok başda kynrak bolup biler aňyrda gurluşykda ýa-da şoňa meňzeş ýerlerde işläp ýörenler üçin kän bir problema bolmaz, ýöne sagady köp ýeriňki az, köp ýeriňki köpräk. Inşallah gelseňiz öwrenşersiňiz diýeli. Häzirlikçe şon ýaly ýene e, ip köşükler bolsa aýdyp oturun. Ha täze çykan bir ip köşüklik bar. Şulaň 28-den soň, mart aýyň 28-den soň Türkiýeden geljekler. Test ýapdyrman arkaýyn geçip gelip bilýärler. O täze açyklamalarda we ýigrimi sekizinden soň mask şolar aýrylýar. Ýigrimi sekizinden soň arkaýyn gül ýaly maskasyz gezip bolýar. Diýşim ýaly, e, täze gaýtjaklar üçin Birazjyk problema bolup biler, öwrenişmän bilerler. Dil ýagdaýy hem şon ýaly. We aňsat işleri ýokdur. Şu wagt esasy gurluşyk we şoňa meňzeş kynrak işlerde iş ýerleri bar. Aňyrdan e, çakylyk ugratýan şirketleriň köpüsi belki aldadyp biler. Aňsat iş şun ýaly, aňsat iş mun ýaly, aňsat iş diýip, on ýaly zatlara kän ynanyp oturmaň. Çünki bärik gelensoň bütin aňsat işlerde ýa özleri ýa-da ukrainleri alýarlar we olar işleýärler. Oňa allanmaň şirketleriň diýýärlerine, aňyrda gurluşykda işläp ýörenler ýa-da men bir zat edip pul gazansam bolýar diýýänler üçin oňa pursatlar bar. Ýöne aňyr türkdäki ýaly arkaýyn gezip, rahat ýaşap, Gül ýaly şadyýan ýaşap, bärde-de pul gazaýyn diýseň edil on ýaly ýagdaýa ýok. Ony bir duýduraýyn diýdim. We häzir randewu almagam gaty problema. Şoň üçin pasporty dolup barýanlar, problemaly bolanlar, kimligi bolmaýanlar zatlar şu işe baş goşup oturmasynlar özleri düzedip bilmejek bolsa. Kän çykdaýjy etmesinler, gelibem bärde kösenmesin. Çünki Öňňe biri düşmese özbaşyňa hiç hili hereket edip bolanok. Hä dil bilýän bolsaň ol aýratyn gürrüň. Öz dillerini bilseň ýa-da suw ýaly iňlisçe bilseňiz, ýöne öz dilini bilmeseňiz ýa-da iňlisçe bilmeseňiz öňňüzden hem çykylmasa ýa-da çykan adam siz bilen munýa şertnama baglaşmadym men inhä işiňiz şu ýer adresi bar gidiň diýse onda siz kösenip bilersiňiz we şu ýagdaýlar gaty kän gabat gelýär ondan soň edip biljek zadyňyz ýa gidip barlap görmek Ýa-da täzeden bileler Türkiýä gitmek bolar. Bärem ilat sany az bolansoň biz ýaly Istanbuldan, uly şäherlerden adamyň kän bolan, ilatyň kän bolan şäherlerinden gelenler üçin birazjyk iç gysgynjyrak bolup bilýär. Şonam e, aýdyp geçeýin diýdim. Hawa, aňsat zat ýok pul gazanmak. Hem hiç ýerde de aňsat däl. Ýöne Türkiýä görä oňat pul gazanyp bilersiňiz. Galanam siz özüňiz görüň, pikir ediň, e, düşüniň, şoňa görä hereket ediň. Men berip biljek maslahatym şular ýaly. Ýene-de täzelikler bolsa aýdyp oturaryn. E, mähriban ildeşlerimiz, Polşa baradaky bilgilerime goşmak zatlarym bardy. Olaram goşup geçeýin diýdim. Ee, bärik gelip hökman şol şirketde işlemini diýen soraglar bardy. Ýok, işe başlamadyk bolsaňyz başga bir şirketde işläp bilýäňiz we olar siziň üçin täzeden e, häkimliklerden täzeden çalyşma izni çykarýarlar we sigortaň ýöräp dursa karta popyda ýagny kimlik üçin özleri dokument tabşyryp berýärler. Ony başda gürleşersiňiz nähili boljakdygyny we Polşa geleňde birinji bilen etmeli işleriňiziň biri özüňize bank hasap açdyrmak. BNP bankga e, barşyňyz hasap açyp, pasport bilen hasap açyp, şo wagt kartaňyzy alyp gaýdyp bilýäňiz. E, özüm bank polşdan hasap açdyrdym. Ony bir e, tanyş oglandan öý adresi bardy. Şol öý adresi berip, adres isleýärler. Şo taýdan e, açdyrdym we senden isleýän zatlar bir ak kagyzda A4 kagyzyna e, adyň, familiýaňy, Türkmenistandaky ýaşaýan adresiňi, Polşadaky ýaşaýan adresiňi we ejeň gyzlyk familiýasyny ýazyp berýän we galan işlemlerini özleri edip berýärler. E,

Baran welaýatyňyzdakylardan sorasaňyz bolar. Olam hastana gideňizde ýa-da käbir işlenlerde gerek bolup bilýär. Käbir şirketleriň özleri alyp berýär PESEL numarany. Olam e, gerek zatdan biri. Birim oňat öýde galjak bolup e, dyzaň, galjak adamlaryňyzy tanaň. E, düşünişip biljek adamlaryňyz bilen galsaňyz iň gowusy bolar. Warşawada özüň Aýratyn öý tutjak bolsaň şu wagt birazjyk kynrak, bir bilgiňiz bolsun, ýa-da köpräk pul çykarmaly bolýaňyz, depozidi köpräk tölemeli bolýaňyz. Bularam goşmaça aýdyp geçeýin diýdim, sag boluň, sag-aman oturyň.